ndiri kuendera mberi namarak 3 tsamba yamuprofita maraki 3 yatakabata svondo yakapera tichiona pamusoro penyaya yaeriya akawimbiswa muprofita akanzi Achauya, zuva guru uye rinotyisa raTenzi risati rasvika. Ndiri kuda kuti wandudzei kubva patakasiira svondo rakapera. Takanzwa nokudzidzisana kuti tingataura tichitozvifambisira pamberi kuti kuna third elija third elija eriya wechitatu zvoita sokuti zviri correct ndakabuditsa pokuti zviri almost correct kudaro asiwo zviri mwari zvakazarurwa zvatenzi mabhedhenuriro anoita chokwadi chake hachirambe pachakangoti panzvimbo imwe chete hachisi yatingati pachirungu stagnant chiprofita chinofambira mberi asi chakavakira pahwaro humwe chete foundation imwe chete nekuti there is only one truth nokudaro dzidziso yathird elijah yekuti kuna third elijah haisi 100 percent correct nenzira yokuti tikazodzokera pabhaibheri ndosaka last week takatanga nekuona chapter 4 vhesi ya 5 yacho inotaura nemuprofita anointroducwa pachapter 3 apo ichiti ndichakutumirai muEriya muprofita. Tikange tichiwerenga shoko iroro tisingawedzeri kana kubvisa, hariti ndichakutumirai muprofita Eriya wechitatu. Zvanzi ndichakutumirai Eriya. NdiMwari wakapa promisi iyoyo kuti kuchatumirwa Eriya. Ndobva taenda mberi tichiti kudzidzisa kunoti third Elijah. Ku kwakange kuri right panguva yako but present truth yanhasi haasi third Elijah. NdiEriya muprofita. nemhaka yei ndichipatsimbisisa ipapo nemhaka yekuti shoko rekupedzesera fourth angels message iyo yazvakazarurwa 18 zvikuru sei tenzi wanoti kunoburuka an angel mutumwa amen ane simba anovhenekera panyika nokubwinya kwake ndo fourth angel iyoyo nekuti nhatu idzi ndizvakazarurwa 14 first angel second angel third angel fourth angel asi yechina inobatana neyechitatu asi iri dzokororo yeshoko remutumwa wechina second angels message but pachidomorwa zviri tiko zvitema kana kuti huori corruptions dzakange dzichipinda muchechi kubva 1844 kana kuti mumakereke kubva 1844 pari kujeka so shoko redu nderekusumudza pakapwodomoka we are repairers of that bridge pakapwanyika ipapo pokuti third elija panofanira kuti palevhuriwe swatudzai makwara nenzira yekuti kudzidzisa kunoti third elija kunotora kunobvisa rudaviro runofanira kunge ruripo kune ngozi iyoyo yekurubvisa kuti mwari wakati kuchauya eriya zvonge eriya asingazotumiki seumwe wewatumwa wanezenge wari kumusha kumusoro achidzoka pamashure pezuva rakataurwa kuti guru rinotyisa risati rasvika chinotipa kuti tidaro ndechekuti Eriya zvaakaenda asina kufa, iye muTishibi, akakwira kudenga ari munhu but akashandurwa. Kana tikazenge tapinda mumatenga namazambara, tinotaurirwa kuti Ichi chinofa ichi chakapfeka kufa ichi chinozopfeka kusafa. Kristu anoti achipindura varume vaye vacheju, munozviverenga seiko zvinhu izvi? Wabvunza kuti kana murume anga ane mukadzi wake iye aine hama dzake nomwe akanga afa mumwe wacho wotora mukadzi umwe wacho wofa umwe wotora mukadzi kusvika wese wanomwe waita warume womukadzi uyu kana kana kwakange kwazove nekumuka kwakafa natenga umu iye ane zingaa mukadzi wani iwe wese wakanga watamba warume wavo zvikanzi aa muverenge zvakanaka Kana tikange tauku uku hakuna kuwanana uku nekuti achawana ndikristu achitowana kereke ndo mereji iriko iyo kwete idzi nekuti tinezenge taangirosi we shall be made into angels pari kujeka tisati zvedu handisingatombodi ah, kutiza nyaya tisati zvedu tada kuti asi dai kristu akanga achida kuwafumura chaizvo chaizvo maererano nekufunga kusina kunaka warume seven mabrothers kuti zvandakaita zvino izvi ndoita munin'ina ndoita munin'ina ndomuita munin'ina kusvika taari seven ndozoroora ndofa munin'ina wangu anoteera inini obva atora amai avo orarama nawo ozofa wotorwa neanomuteera wozofa wotorwa iwe anenge wambori nemakore mangani amai avo mm. wachingorarama chete wachida varume ndiri kuti haa dai ndandiri nikristu pamazuva ayo ndaizovabvunza anga akambomuroora akari nemakore mangani kokasikana panosvika varume vese awa kuita iye achingoenderera mberi chete ah, inenge isiri rafu kuedza kuonesana kuti but zvauri kuenda pazviri izvi uri kufunga here kana kuti uri kungotaura chete nekuti nyaya yacho inenge iri kuda kupwisana ipapa waida kupwisa kristu but pandiri ndepokuti tikange ta ta ta kumusoro uku amen church tinoudzwa kuti tinoita maangels Kuti angel ndiko kuti mutumwa. Kuti mutumwa ndiko kuti messenger. Mutakuri weshoko. Haleluya. Saka zvatinonzwa naMarakai ndezvokuti kunouya mutumwa anoburuka kudenga asi mutumwa iweyo maraki haasi kumusiyaba ari unspecified kuti ndiani panotaurwa kunzi ndieriya hazvisi chinhu chikaoma kuna mwari kuti eriya kana achinge adzidza ZvaJohwani chapter 15 13 zvokukosha kwekurasa upenyu pamusana pehama zvabatika kwaari kuti agozoti tenzi paya pane chivimbiso chokuti ndinodzokera kune hama dzangu Because we are brethren, nekuti akaberekwa nomunhu. Ndosaka Christ akati handisiri anonyara kunzi hama dzenyu nokuti akaberekwa nemhandara Maria, ivo vari Mwari. Mutishibi kutoti mutishibi nokuti rudzi rwematishbites MuTishbite akaita ngirozi paakatorwa nengoro yemoto kuenda kudenga. Kana yaangirozi uko, ine raramiro, haleluya, yekugona kudzoka panyika iri mesenja. Iri angel ine shoko rakasanangurika asi kumashuro akambetenge ari eriya saka ndieriya but ane new identity inoti mutumwa kana kuti angel saka zvakazarurwa 18 ine mutumwa anodzika kudenga but mutumwa iyeye anooneka panguva yakatarisana nezuva guru ratenzi rinotyisa panotaurwa zvezuva apo haleluya vanhu vazhinji wanofunga wachiti musi a day chiprofita chinazvowo kuti musi unotorwa nescale inotaura gore one solar year vari kujeka musi a day unofamba negore isusu tiri mumusi watenzi ndo pane dambudziko rangu ndo pane shoko randinaro saka ndati handisi kuda kuparidza nda kuti tizvidzidzisane zvinhu izvi mwari wari mubatsiri mweya wavo uri pamusoro pedu the day of the lord musi watenzi Zuva iroro igore raJehovha kana kuti raMwari kana kuti raJesu. Riri zuva rejubhiri. Asi pauzuva hwacho it's a full year, igore rakakwana, Hebrew gore.

30 march ndopakagara kamwedzi amen chechi tapfuura inonzi spring equinox inotara kuti mwaka watapinda wawe spring gore rechihebhura ritange bapasati paspring mm. saka equinox yakagara kuma 1920 march tobva tamirira kuoneka kwekamwedzi isusu taane confirmation zvakazara zvakagamshirika zvekuwanika kwebhali yakaibva kunzvimbo yeinonzi avivi kuti igozonzi kunana israeri kuti igonzi tel avivi Avivi chiHebheru chinotaura kuibva, kuti zvaibva. I always like chiHebheru chinoda kufanana nechiShona. Aviv zvaibva. Isaac ndokuti aiseka. hatinozezvo mwedzi wagara muna machi ipapo takaofficially mumaziso amwari takapinda mujubhiri rechi70 kubva kenani zvayakapinda kubva israeri zvayakapinda mukenani pari kujeka nekuti ndopanotanga kuerengwa kwazvo

ndirevhitiko makanga maverenga makore 7 mochaita rechi 7 iri isabbatical year pari kucheka isabata regore iroro ndo ramunounganidza zviri zvitsama zvitsama zviri 7 nokuti munotanga kuzoverenga futi mukanga maane rimwe rechi 7 maane imwe sabbatical mukanga maane rimwe rechi 7 maane imwe sabbatical masabbatical yee aya makore iwaya akaungana kuita 49 mozoti plus 1 gore rechi50 ijubhiri kuvana vaisraeri saka gore rekutanga jubhiri nderinoverengwa kamuverengero ikoko mototi maane jubhiri rekutanga maane jubhiri rechipiri kubva zvawapinda ipapo paisraeri pakenani pa, pa waisraeri kusvika 2025 march 30 takabva tati ngo mujubheri rechi70 jubheri iroro ah, zvinhu izvi hatisi kufungidzira vana vamwari zviri pabhuku yatenzi izvi ndiyo hebrew economy inonzi jewish economy yakataurwa naellen white kuti ah, we do not half understand the jewish economy asi tikainzwisisa tichapindura mimwe mibvunzo yezvezvakavanzika zvamwari zvisingazogoni kupindurika kana nani asina kuistad anza dzazvo mistiri yamwari chakavanzika chamwari chiri mukunzwisisa kafambiro kejebru calendar inonzi jewish economy pari kujeka saka twakapinda mugore rejubhiri iroro gore rinopera muna march 2026 pari kujeka iyi nguva iyi inoti kuwamba kwegore iri nekupera kwaro ndiyo inonzi naisaya zuva ratenzi kana uchiiverenga nechirungu inototi the year of recompense zuva rematsiwe amwari ndiro zuva rimwe chetero rinotaurwa namaraki kuti risati rasvika ndichakutumira eriya pachapter 4 amen church saka kana tamariri haleluya tikange tapinda mukati mezuva ratenzi zvazvinoreva ndezvekuti kumashure uku eriya akatouya haleluya ukazoverenga mateu chapter 17 inotaura kuti haavatouya wakamuita nepawaidira asi hawana kumuziva chiprofita ichocho chaireva johani mubhabhatizi kuti pagozove nedzidziso inoti Eria Mtishibi, Eria 1, e, Johani Mbhabhatidzi, Eria 2, Eria akawimbiswa kuna Marakai, third Elijah. Saka ndati zviri almost true asi hazvisiri zvoba. Nekuti vechi3 apa pari kunzi third Elijah apa ndiEria wokutanga akauya. johani ndiye chete akauya ari musimba nomumweya waeriya iyeye but kwekupedzisira eriya anodzoka ndozvataura mwari haleluya saka mushoko rechi remutumwa wechina fourth angels message inotonzi imeseji yerighteousness by faith induramo nokudawira zvikasadairika kuti eriya akanzi anouya tinoramba tichitaura kuti third eriya third eriya kuti pagowe nemunhu anonzi ari musimba nemupower musimba nemumweya waeriya asi asiri eriya because eriya akaenda kudenga eriya akaenda kudenga akanzi achauya mm. zvekare kana tamu 70th jubilee tichizvitenda kuti asi ndiro rinonzi zuva ratenzi iro tinotarisira kuwa kwebhabhironi kuwa kwebhabhironi ndo chiitiko chisati chakamboitika nenzira yazvinotsanangurwa nayo kuna zvakazarurwa 18 kubva zvasikwa nyika saka ndo rinonzi zuva rinotyisa racho ende rinotyisira pakuita sei rinotyisira pakuti kumapeto kwaro kune kuonekwa kwatenzi jesu kristu achizotakanura wari wake mubhabhironi riri kuwa zvakadaro wachibviswa sezvitsiga zvabviswa mumoto haleluya obva wapfekedza nguvo dzitsva sekupfekedzwa kwakaitwa joshua pari kujeka irapo saka ndiri kusanganisa zviprofita zvakawanda musashamisika henyu kuti handisati ndaverenga zwisei e, pandataura apa kana mune nzeve dzokunzwa wana wamwari ndiri kusanganisa mavhesi akawanda emubhuku yatenzi ekuti kune anenge achiteerera shoko ratiri kutaura iro unotogona kutombomira wonotsvaga kuti a ah, panzi zvakazarurwa 14 ndokune dzimwe ngirozi idzi unotoona kuti zviriko zviri in the correct order zvinhu izvi pari kujeka but mutumwa wazvakazarurwa 18 Haleluya, haleluya. Ndiye chaiye chaiye anozadzisa chiprofita chakataurwa namaraki chaeriya akanzi achauya ndieriya that angel is elijah pari kujeka panogona kusatoreka zvinodiwa nevanhu because nyaya dzezvechitendo vanhu vane madzidzisirwo avo ekuti vanoita kuumba zviprofita zvavo kamuzadzisiro kazvo zvokuti kana zvozozadziswa nezvinzira yakataurwa namwari ivo vanenge vane chiumbo chavo chavanoti apa apa apa hachisi kuenderana saka kureva kuti izvi zvandizvo nekuti vanoda kuti chibhendere kune chavakaumba mumusoro mavo Handizvo. Mwari vane mazadzisiro avo ezvinhu akasiyana nemifungo yedu nekuti mufungo wavo uri pamusoro nguva dzese. Pari kujeka ka? Zviri kuitika izvi zvamaraki zvinotoreka chete nokutenda by faith vari kujeka nokutenda chete chete chete inyaya yerighteousness by faith saka regai ndifambe naamaraki zvakanaka takanzwa vhesi yekutanga ichiti tarirai ndinotuma nhume yangu iye uchandigadzirira nzira yangu pamberi pangu ipapo ishe wamunotsvaka Uchasvika pakarepo patemberi yake, iye mutumwa wesungano wamunoshuwa, tarirai, unouya, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndorambomirira ipapo chete, but tichafamba nayo. Eriya kana kuti mutumwa ari kutaurwa apa anofamba kogadzira nzira pamberi pemutumwa anonzi uh, wesungano pari kucheka ndakamboedza kuda kupati nhanhawire isvondo yakapera kuti panoitwa mistake yekuti watumwa vaviri vari muvhesi umu wanoitwa mumwe chete hazviite ba kuti mutumwa wesungano atum, ari awe ndiye anotuma iye kuti agadzire nzira yake iye pane mutumwa waanaye ari pamberi pake anogadzira makwara iye ari mutumwa wesungano pari kujeka ndikristu mutumwa wesungano pari kujeka but because uyu mutumwa uyu ari kunzi nhume rimwe zita because imessenger iangel anewo zvekare kamufambiro kaari kuita kaari kukopera kune mutumwa wesungano haa pabatei papa pay attention to that detail mutumwa womutumwa wesungano eh? the angel inoenda pamberi messenger of the covenant kana kuti the angel of the covenant ndieriya ndiye ari kugadzira makwara mukatoinzwa language iri apo yakafanana nemazwi aisaya kuno kumashure achiti izwi rounodana isaya 40 mugwenga kuti gadzirai chii ndo basa rakazoitwa najohwani mubhabhatidzi pafirst advent pakuoneka kwekutanga kwajesu kristu akaita murutivi irworwo ndijohani haazi eriya kwete iyeye paari kupinda apa pewechipiri apa ndo pari kuwinza dambudziko riri kuzoti titi kana kwozadziswa chiprofita chamaraki 3 na 4 konzi saka nditsedi elija aa johani akauya komirira eriya mufirst advent but eriya anopedza nyaya yake musecond advent asiri third eriya ari eriya haleluya saka ndiri kuti inini shoko ratakapuwa sehai sabbath adventist movement e, tine dambudziko vana wamwari rekuti kunonzi hama offshoot e, mainstream ndizvo muchiprofita chemubhaibheri umu munotaurwa nemusarirwa wakadzokera umu the remnant that return ndai munoerenga isaya 7 na 8 mahalel shaharasbas na shaharas wana waisaya shaharasbas rakaoma kuti daidza zita iroro saka pane musaririrwa wakadzoka asi mudiki diki kadiki diki muri kupabata zvakanaka remnant iyoyo ndiyo ine shoko iri rerighteousness by faith ndisu wanozotaurwa kuchiprofita chaellen white kuti ndakaona a group kana kuti a class of people in the spirit and power of elijah isusu tinenge tiri musimba nemububu nechi nemumweya waeriya but hazvimise eriya wacho kuti auye nokuti akanzi anouya muri kupapata zvakanaka e, ende tichitotaura izvi tikamuona pari kujeka haanetse kukwanisa kumuona because ane maidentification characteristics ake zvinomudomora kuti ndiye sechekutanga ipapa pana maraki apo mutumwa anokopawo mutumwa wechitenderano the angel of the covenant rega ndiiwerenge pachii pachirungu panapa pane pakanzi even the messenger of the covenant messenger yecovenant kureva mutumwa wechitenderano ndijesu kristu pari kujeka ende kristu mubhuku yatenzi anomirirwa nenhamba inotaura 7 pari kujeka kristu anomirirwa nenhamba inotaura chinyi asi munhu Munhu akaitwa natenzi kana achitaurwa nhamba yake inenge iri pa6 chikonzero munhu nomusi wechitanhatu akaitwa achitoitwa neakapedza basa musi wechi7 musi wechi7 ndo unotaura mukurie nekuti ku7 kuperera Vari kujeka. Saka uchizoona paine dambudziko rokuti mark of the beast kuva vanzi 666 eh, haisiriyo nyaya ndinayo but chinhu chinobvira kumunhu chakapesana nechinonzi muridzi weupenyu kutaura seven pari kujeka ndichitaura nezvaseven chiprofita ichi chamaraki ichi nezvakazarurwa zvese zvajesu kristu hazvibatiki banyore if not completely impossible hazvisi nyore kuzvigamuchira kana kuzvibata kuzvisanganisa kuti mutsara pamusoro peumwe mutsara ugouwana zvakawanzika zvatenzi zvabuda pachena the mystery of god in the plane zvichibuda pachena ukange usina kugona kugamuchira chinonzi sabata for starters vari kujekera nokuti sabata musi wechinomwe wakasikwa nenzira yekutaura kwete nekuita pari kujeka christ spoke the seventh day sabbath into being rikava iro hongu kumashure kwese aitaura but ndinoda kuedza kubudisa pokuti ndipo pane seal pane signature yekuti ndini tenzi ndapedza pari kujeka saka sabata ndiro mawambo enzwisiso yezvinhu izvi because kuti ubate kuti 70th jubilee iwewe usina kugamuchira sabata iwewe usina kutenda the seventh day sabbath zvinonetsa saka mwari aitaura zvinhu izvi achitaurira kuwanhu waaizia kuti but background ine understanding yesabbath asi i don't think zviri practical wana wamwari kuti unopinda mucanani uchichengeta another day risiri seventh day sabbath and then count jubilees emaseventh ye seventh year muri babata zvakanaka saka chiprofita chatiri kutaura nezvacho ichi chiprofita chine chekuita nekudzoka chaiko chaiko kwakristu zvechaizvo chaizvo chinonetsa kubata kana kuti chisingabatike kana usina kunge wakatenda sabata kubvira kwanyakubvira zvokutoti zvandiri kutaura izvi dzidziso iyi patabata kuti seven ipapo kana munhu achiiteerera iye asingade zvesabata anotoinzwa yakutomunyangarira zvokusada kuendera mberi kuinzwa but mukudaro imomuyamuya enda ausiiwa munamato wangu kuti zvidaro ndimo mukuzadziswa kweshoko rekuti akanga achiuya jesu achauya sembavha nomubvuti kuvazhinji because zvinhu izvi unenge usina kuzvigamushira saka they will come and aways kwauri because you have refused the understanding hauna mm. kuda kuva nefaith inosvitsa panduramo iyoyo irighteousness you will be in the right standing namwari nekutora zvinhu izvi nefaith uri papata zvakanaka eh, eh, ndoda kuti pasavhiringidzwa ipapo because vanhu vanotwista mazwi oti ndokuti ndanzwa izvi kureva kuti ndarurama kururama mumwoyo but izvi ndezvekuti makwara agogadzirika kuitira kuti tizive kuti nguva yacho yasvika zvakadii uri kupabata zvakanaka ari kuda kuenda kurwendo svondo rinouya kamuitiro kake kakasiyana nhasi nesvondo rinouya rwendo rusati rwasvika because apa apa wamutwiti wokuziva kuti zvaswedera muri kubabata zvakanaka kana uchitema muriwo wauroda kutakura uri muchisaga hautengwe svondo rinoba uchiziva kuti ndichaenda next week friday unenge wanyangara andizve saka nyaya yegadziriro panapa inyaya yekuziva agents kana kuti kumhanya kwezvinhu kwacho nokuda kwokuti mwari wakaisa zvinhu izvi pachena kuti zvisasvike kwatiri sembavha nomubvuti kuti kugadzirira kuti watch and pray panoti wachi paipa ndiwachi chaiye chaiye wekutaura nenguwo zvekare haleluya saka ndiripo kuti zuva ratenzi mutumwa kana kuti nhume yake inoenda pamberi zuva iroro risati rasvika tiri kufamba zvakanaka munhu iyeye kana kuti ngirosi iyoyo ndieriya ndiye ane chiremera ichocho ane ona iyoyo yekuuya nguva yekunge tenzi wasati wasvika yesati yadii kana kuti yaakusvika kuti zvibatike zvakanaka vamwe vanopaona sekuti pakati omei papa kupagamushira ukaenda muzvinyorwa zvemurandakadzi ellen white achiona vision yedenga anozotaura kuti zvandakaona hazvitauriki namazwi kana chinyoresa hachigone kuzvinhu dudzira kuti zvakamira zvakadai zvakadai asi ndakaona nyika yakanaka inofadza inondiita zvese zviri pano panyika zvioneke zviri dull and dreary kuti zvakaita zvinhu zvenhando nhando zvikanzi ndakanzwa ndisingadi kudzoka asi an angel bore me gently down haleluya anoti ngirozi yakamutakura zvakanaka naka komuudza papi pano pasi ipapo ndo pandinoona kuti mwari haasiri wokutamba naye ipapo wakatoita kutounzwa nengirozi kupasi kuperekedzwa bva yaregera kutaura kunzi zita racho ndiyani Girosi iyoyo because hatidzizivi. Asi kune one or two dzine mazita atoziva kubva pano pasi because wakanga wari one wepano pasi. Ah, munoti hatamuzive Enoch imi. Tomuziva. But kana tikamuona izvezvi yaangirozi tomuziva eriya saka panonzi an angel bore me down kana kuri kuti denga rakanongedza kuti enok perekedza mai awa kuye kuye kwawanga uri aiti here mandipa misheni isingaiti anenge achiuya kufamiliya territory yaanotosvika achiona kuti asi mwari wakandigonera kundibvisa pakadai but kudzorera uyo hausi utsinye pane zvekufanira kuti zviitike yomusimbaradza haleluya handisi kuti ndiinoka ndiri kuti but hazvisi chinhu chaka chinorambika mumaziso mwari kuti aite inoka ko pamwe kana anga ari eriya muri kuona asi ndikange ndiri kuoerenga zvakanaka zvamaraki handiti babu ndieriya because nechiti a ah, eriya aigona kuti haiwa handisi mushishishishi bakudzokera ikoko kuvaperekedza ndichaendako manji manji because ndine misheni yangu yakataurwa natenzi kuti ndichaenda achiipira kuna maraki muprofita haleluya saka dzidziso yatinayo ndeyekutenda iri kuda kunyutsa iri kuda kusumudza iri kuda kuwaka rudaviro mumunhu kuti zviri pano ndezvinoti eriya anganzi anouya ende kana achiuya sezvakataurwa kuna maraki tinoti mwari wakudzwe because zvinotidzidzisa kuti munhu akanga ashandwa naye namwari chero azongirozi kumusoro kudenga sacrifice kuzviramba kunenge kwamari zvokuti haatiba a ah, ndakange ndichinzwa ndisingachadi kudzoka kusvika ndichitozoita kuperekedzwa nengirozi zvakaitwa amai vai because vaiziva kuti pamoto asi nekuda kwerudo achiziva kuti dziriuko ihama dzangu anoti regerai ndiende inini eriya ndakabva komuka ndisimudza nengoro yemoto sikanga ndikaita ikoko zvikange zvasvika pamuchadzika somoto paye paye ijeni dzandinoziva bhokosi makambondifambisa madziri ndinotakurika zvekare nemoto tichiuya tichidzoka kumusha murikupabata here patiri wana wamwari ndosaka tiri kuti a ah, tiri kuumba tiri kusumudza pakapodomoka hazvisi correct entirely kuti titaure nathird elijah because kuri kunzi kuri kuuya eriya eriya kana achiuya izvozvo zvine simba kupfuura athird elijah atisingazive kuti ndiyani because zvinotaura ruponeso rwakufamba chero neangels ari kumusoro kudenga anenge aine chidakadaka chekuda kuti hama dziri pasi dzibvewo pamoto wakazvionera pamuchinjiko kuti kune kuzviramba ukaiwerenga zvakanaka inoisa pachena kuti hanzi denga ranga rakatarisa with interest denga ranga rakatarisa richiona mwanakomana achitambudzika ende panonzi denga ranga rakatarisa musafungidzira kuti kutaura zvakaita kunyena maoko kuti hanzi ndo zvazvakatarisa its the entire family yemumusha musha unoyera mhuri yese denga rekumusoro kudenga nemaangels anga akatarisa kuti vakomana zviri pa zvikanzi namai waiti kana vachitaura kuti desire of ages zvikanzi dzaiuya dzichimusapota nenzira yakawanzika dzisingabvumire kupindira munyaya yacho can you imagine kusapota kuri limited zvakadaro but uchida wakamboona munhu anosapota bhora kusvika pastage yekubanha ari pamberi kusapota ka kunoitisa zvere kana richienda kusiriko unoona akapenukira kusiriko kuda kuti ridzokerewo anodhonza rikanga richikikwa anokika so rinozoti sori sori munhu ari pamberi arova bhutsu nekuti ari kuda kuti shoti iye inge yakati simbei urega uchisapota zviri limited because pane zviri kukusunga hausi part of the drama riri mufield but une interest yese uri kubabata zvakanaka ndo zvanga zviri maangels saka haa mwari wakudzwe ndiad 31 pazvakaitika zvinhu izvi uko kumusoro kugorogota eriya akanguri adi eriya akanga akuri adi aenda mofunga kuti anga asingazvione zvinhu izvi waiva rutivi repanonzi denga ranga rakatarisa wakanga achiiona leseni yacho muri kubabata zvakanaka inoki akanga aripo achinyatsokuona achitoti uko kugorogota uko ndinodziziva nzvimbo idzi amen church pamazuva ekupedzesera ponzi zvino takuchiti aibude pane pahumhepo yakawanda taakuchiti kunofanira kuchienda eriya eriya anotaura kuti hazvisi zvinhu zvakaoma ba izvozvo Uri kuzvibata zvakanaka mwana wangu. Mutumwa waMwari, mutumwa womutumwa wechitenderano wesungano eriya akavimbiswa zvino regai tiratidzane zvakavanzika zvedenga kristu tati pachena nechekare anomirira anomirirwa nenhamba inoti chi seven saka ndataura paye kuti sabata rinokosha because sabata nderamwari achitotiitira wanhu kuti wabate zviporofita izvi pari kujeka tinogona kuripikisa tigodii pane wari kutodzidzisa kuti hanzi ha risiriro ende harina basa hauzvibate zvinhu izvi Hakuna ba pazvirango zvatenzi seven trumpets seven thunders seven plugs seven chii seven zvese zviri kufamba paseven because seven zvinotaura muridzi saka kana achinzi kristu anomirirwa naseven zvinotaura mubhuku yatenzi chinonzi sungano chinonzi chinyi sungano mubhaibheri ine nhamba yayo covenant mubhaibheri ine chii pane anoiziva covenant mubhaibheri ine nhamba yayo hakuna painoitwa pasina chii wana weisraeri pahu 12 hwavo vanotangira sungano iva vabata zvakanaka saka sungano

obva wanzi anonzi plus kureva kuwedzera isymbol yekuwedzera pari kufamba zvakanaka kana yamuri kuti one ye monyora kamutsetse wakanyora kakaenda uku kakaita kurara so hasisiri one ba wakutoti ndideshi masymbol

anotaura kristu nesungano zvino ipapo apo ndopanotinetsei wakawanda jesu kristu ani akabarwa gore ra5 bc pari kujeka gore rani pari kujeka apa kristu anoberekwa mumwedzi unonzi tishirei Mwedzi unonzi Tishri kuchiHebhuru mwedzi wechingani? Wechingani? Mukupaona zvakanaka. Inodzokera kuotomni yegore rinonzi 5 BC. vari kujeka izvi zvinhu zvemunotozoziva wakanga wadzidza jewish economy zvakakwana yakataurwa naamai waiti kuti pamashure apa isusu vana vasabata hatiinzwisise zvakakwana asi ichanzwisiswa mazuva ekupedzisira by only those who study scripture ende ndiwo vachava nemhinduro dzemibvunzo yemakore nemakore isingazowanika kana ndiani uri kubabata zvakanaka saka wakatodzakari wakafa amaiwa wasina maanza atiinawo umwe ane nharo nhasi uno anokurumidza kutiti mazvaona mazvaona kuti eh, krist akaberekwa muna tishiri wacho tishiri wacho ari papi mwedzi iyi yese irimo mubhaibheri but haufi wakaiona iri panzvimbo wani yakaita mudududu nekuti unofanira kuziva kuti apa chirewo apo chirevo mutsara pamusoro peumwe mutsara zvinhu izvi zvosangana but mweya wechiprofita unotibatsira kuziva kuti chekutanga gore racho ndii 5 bc but ari bc kudaro hatina badambudziko nokuziva kuti ndekupi kwake nekuti jewish economy ine zviviri zvakakosha zvingani zviviri mujewish kalenda mune zviviri zvakadini zvakakosha zviri pakukosha kwazvo zvinhu izvi zvakatarisana zvine chimwe chacho chinenge chichienda uku chimwe chichienda uku zvakavhenekana zvakatarisana kudai vari kujeka ndokamunyorerwa kwakaita bhaibheri inonzi chiastic nature yechijewish kutaura kuti kunoku kumawambo kwacho kwekalenda iyoyo kunenge kune mitambo yeinonzi spring kuwamba kwegore mitambo iyoyo iripo iri yakaita reflect inonongedza iri kumberi kwacho yakatarisawo kwairi iyi yekokutanga yekuspring iri kuautumn saka autumn nespring zvakatarisana zvine chiastic nature kana tichitaura nechiastic nature kureva kuti zvino zvino ichi chinofamba nechichi zvigoita chinhu chimwe chete chine chimiro chakabhalanza pachirungu vanotoiti symmetrical miri structure pari kujeka ndosaka uchiona kono kuspring munotanga nei nepasi eh, nyuye zvayo ndizvozvo ndizvozvo unotanga new year pabva panew year munoenda papasika mabva mupasika moenda mutambo wechingwa chisina mbiriso pari kujeka pasika musi mumwe chete new year musi mumwe chete chingwa chisina mbiriso misi mitanhatu minomwe muri kupabata zvakanaka ukatora ndokuspring kuno ukatorawo kuno kuotome kuti zvitarisane zviite kayazimu yacho unotoona kuti seventh month ine poshi musi wokutanga unotaura kunzi musi wemai wematrumpets eh, ifist yematrumpets pari kujeka paunoti shed pakati apa hapana chinhu but musi wa 10 panenge paane chii pane musi weatonement umwe chete mabva maatonement munobva mazoenda pamberi pacho maakusangana nei netabernacles matumba ari misi mingani minomwe muri kuzoona saka une reflection yezvawaona kuspring zvichiwanikira kuautumn pari kujeka saka dzidziso yatina ukaenda kuspirit of prophecy hazvisi questionable hachisi chinhu chekudiscasa kuti asi panoberekwa kristu pacho muna 5 bc yakanga iri spring here kana kuti autumn yakanga iri autumn mm -hmm. pari kujeka nekunzvera isusu sekapoka kadiki tichitsvaga pabhuku yatenzi nekuzvibatanidza nemweya wechiprofita muzvinyorwa zvaamai waiti tisu takagona kuoneswa namweya anoera kuti kristu anoberekwa mumwedzi wechi wechi 7 tishri asi haaberekwe munguva yematumba ba anoberekwa zuva rechi 2 tabva mumatumba pari kujeka zuva rechingani tabva kupi zuva iroro chii kana ukanga uchiziva jewish economy unenge uri muswari unenge wachinyi anobva aita 24 tishi muri kubabata zvakanaka saka panzvimbo haleluya haleluya panzvimbo yekumirirwa semutumwa wechitenderano na712 kristu anenge ari 720

pari kujeka apa pa, kana usati wamzvera zvakakwana panogona kusara pachinge pasina kufambira zvakanaka because ndiri kutotya kuti nenguva ndikada kuzvibata zvese tinozozvinzwisisa here nekuti pane musi wa 21 isabata rekutema nekuti ndo panovharwa matumba 22 yobva yaenda pai exactly zuva iro rinonzi chii ndiro rine rinonzi the great last day asi kumahebhuru wanenge wachiriti shemini asireti

nemaprofita awo nemaprofita nema nevadzidzi wavo ndingandizvise nenzira iyo nekuti kristu anofamba nevadzidzi 12 vari kujeka 12 disciples yobva yadzoka una 12 uno but anoti guta the new jerusalem rinenge rine 12 names dzemaapostles but kunonziwo zvekare kune mazita 12 ewana waisraeri pari kujeka here ipapo pafoundation yenzvimbo iyoyo inogarwa newanoera nokusingaperi nokusingaperi yakavakira one pa12 apostles two pamazita emwana weisraeri because ndo pane covenant awana kutera jesu wasina kubvumirana nawo nditenzi imesenja yechitenderano vari kujeka saka unoona 12 disciples woona 12 tribes ndosaka kuna zvakazarwa kuchinzi wanosiliwa vari 12 tribes pari kujeka yobva yamira yakadai so nyaya yacho but tine munhu kana kuti mutumwa anonzi anozotera mutsoka dzemukuru iyeyo because anenge anzwisisa ukoshwa hwokuzviramba pamusana pehama haleluya ah, nekuda kwenguva regai ndipasiye pakadaro mwari wari mubatsiri wedu tichapabata pagozonzwisisika. Mwari wakomborerwa kuverenga kweizwi ravo nokuti nderezvokwadi. Amen.